Raha fanafody nify ny Fliryl dia ambarako aminareo eto fa fanafody parasy ny paracetamol. Tsipolitra tompokolahy sy tompokovavy a! Ny tsipolitra dia ody fivalanana. Hohanina izy dia tsy politra intsony ianao a! Samy manana ny zavatra rehetra ahatsiarovany an'i reniny isika rehetra fa ny zavatra anakiray tena ahatsiarovako an'i mamanay anisy taona izay a! Niaraka andeha hividy tele sy antenne. Nividy tele izay a! Teo Behoririka. dia nividy antenne teo Anosy tamin'ireny andron'ny baolina ireny tamin'izany. Teny amin'izay ilay mpitantara baolina hoe izay tsy izay ary ry havana fa ho averintsika any Anosy ny antenne. Tsy ho an'i Rabôfy ilay antenne, ny io nety niverina tany Anosy. Nisy fotoana nahita affiche. Asa mitondra yaourt mandehandeha. Ty ngamba ny tena mety amiko aty mitondra yaourt mandehandeha ty a! Mandehandeha fotsiny ary ataoko. Tonga amin'izay tonga tompoko efa tena nentiko nahita tanàna aloha reto yaourt reto. Nanontany anah amin'izay ilay olona, nga hono ianao tsy nalafo mihitsy? Ahoana, za ve no tsy nahay namaky sa hay ve amidy izy reto e! Elah vao tsy afaka CP eo a! Dia miandry omby! Dia nivala ny CP dia nanontany anazy zareo hoe nanahoana izy tao dia hoy za hoe ndana tonga dia fidio ilay omby. Zandrinay afaka CP a! Nahazo bisikileta kely. Za tsy afaka CP nahazo omby, ahoana? Mety ve aloha izany e? Za tsy gaga raha bedabe no manao live taxi bisikileta eto Antananarivo a! Bisikileta azo tamin'ny cepe reny. Ah bedabe ny expérience efa hitako a tao anatin'ny fanaovana humour ohatr'izao a, fanaovana spectacle ohatr'izao a, tena bedabe ny expérience efa hitako a! Nisy fotoana nanao spectacle ohatr'izao zay a! Za a! Tsisy nijery ilay izy. Tsisy. Satria spectacle natokana ho an'ny olona jamba ilay izy tamin'izay. Ah, grave be tamin'izay fotoana izay aho. Tsy maintsy nitady sketch miresaka ny fiainan'ny olona jamba. Ilay izy izany tena marina famalifaliana an'ilay olona jamba tamin'izay aho, dia tena jamba daholo no nijery tamin'izay rehetrarehetra izay. Ao anatin'izaho mandatsandatsaka blague ao, maheno olona miteny hoe iny indray no tsy hitako. Ahoana? Zatra hoe ahoana ary izany? Dia tsy hitako izay zavatra resahana, tsy hitako izay zavatra resahana momba ny fiainan'ny zareo. Dia mody nanontany aho, nisy mpivady anankiroa izay teo aloha teo, dia samby jamba ry zareo fa mpivady. Dia nanontaniako indray ry zareo hoe fa taiza ny fankahitanareo? Tena diso mihitsy aho tamin'izay fotoana izay. Dia nanontaniako zareo hoe ah firy taona ny fanambadianareo ah zaho hozy izy zay hozy izy efa nivady nandritry ny folo taona dia ray ny zanakay hay ve hoa somary nalahelo kely aho satria ilay zanany zany nahita masoandro alohan'ilay ray aman-dreny andeha hitady asa ary angaha fa henjana be ty tsisy vola ty ah zany tena hitako mety amiko ty asana receveur ty Nanao intirentinty amin'izay hoe hiditra hiasa receveur. Mahay mikaonty vola e! Ah, salama saina tsara e! Ary mahay misioka? Ah, tsy nahay nisioka no tsy nahalany anà receveur. Efa za tamin'izay efa tena haiko daholo, voavaliko daholo ny fanontaniana. Rehefa manao taxi be ohatr'izao a! Dia tsy azo atao ny mitsoraka. Tsy possible anie izany e. Misy goal anie io e. Sa tsisy goal ilay taxi.